Hi losile. Na mi amukela nakambe eka Yingisa U Hanya eka dyondzo leyi yisaka mahlweni ya vuprofeta kumbe vaprofeta. Tanihi leswi hi swi tivaka, hi vulavurile swinene hi timhaka ta vuprofeta eka nkarhi lowu nga hundza. vuprofeta byi tele eka nkarhi wa sweswi emisaveni hinkwayo ene hi leswi Yeso Kreste a nga vulavula hi swona ku ri ku ta va ku ri na vaprofeta va mavunwa ene va ta va tele emisaveni hinkwayo kambe sweswi hi ya eka xiyenge xa vumbirhi xiyenge xo sungula a hi vulavula hi ku ri vuprofeta i khale byi ri kona. byi ya mahlweni ku va kona endzhaku ka loko ma Israel a ta va gungurile hi va ku a va ha lavi leswaku ri Xikwembu xi vulavula na vona hi ku kongoma kambe va lava ku ri Xikwembu xi vulavula na vona ha muprofeta ku nga Muxe Muxe u ya emahlweni a vulavula na vona kambe endzhaku ka sweswo vuprofeta byi ya emahlweni ku fikela enkarhini wa Yeso Kreste loko Yeso Kreste a ta va fikile ku ve yena rito. leri a ri twakala evanhwini tanihileswi Xikwembu a xi lavisa xiswona. Kambe hambiloko Yesu Kreste a ta va a tile, u vile a tlhandluka, hi vona vuprofeta byi ya mahlweni eka nkarhi wa vadyondzisiwa va Yesu Kreste. Profeta wa ku hetelela eBibeleni i. Yohana loyi a nga tsala buku ya nhlavutelo kambe hi tlhela hi va na vaprofeta van'wanyana ku ya mahlweni eka nkarhi wa kusukela eka nkarhi wolowo ku yisa eka nkarhi lowu yaka mahlweni leswi hi tlhelaku hi kuma leswaku vuprofeta byi ta ya mahlweni byi va byi ri kona ekerekeni ya Xikwembu ku pfuneta leswaku kereke ya Xikwembu yi va entiyisweni hikokwalaho hi faneleke hi ti langutisela hi ya mahlweni na mhaka leyi. sorry hi ya mahlweni na mhaka leyi ku va hi yi twisisa swinene ku ri se leswi vuporofeta byi nga ta va kona na hi ma na hi mikarhi ya makumu vuporofeta byi nga ta va kona hi fanekele hi ti langutisela njhani hikuva bibele ya hi kombisa leswaku vaporofeta va ta va ri kona eminkarhini ya makumu loko mi hlaya eka buku ya Joel. chapter two hi yona yi mi kombisaka leswaku Xikwembu xi ta chela moya wa xona ehenhla ka nyama hinkwayo kusukela eka verse twenty eight Joel chapter two kusukela ka verse twenty eight ku ya fika eka verse thirty one yi hi kombisa erivaleni leswaku vuprofeta byi ta va kona emasikwini ya makumu se ke leswi swi nga tano. hi ti langutisela njhani hikuva bibele eka buku ya Matewu chapter 7 verse 15 yi ri ti langutiseleni vaprofeta va mavunwa lava taka eka n'wina va mbele nguvu kumbexani nguvu ya nyimpfu kasi endzeni i timhisi leti vanganyetaka. Matewu 24 verse 4 yi kombisa leswaku ti langutisele leswaku mi nga xisiwi hi munhu 24 verse 24 yi ri va Vakreste va mavunwa va ta humelela na vaprofeta va mavunwa va ta humelela va ta endla na masingita lamakulu loko swi nga koteka va ta xisa na vona va hlawuriwa va Xikwembu Yona wo sungula chapter 4 verse 1. ke yona yi ri, Vamakwerhu, mi nga pfumeli mimoya hinkwayo, kambe ringetani ku kamba leswaku moya lowu wu huma eka Xikwembu kumbe xana a wu humi kona ke, hikuva vaprofeta va mavunwa va kona va hangalakile va tatile misava hinkwayo. Hambi ku ri Vatesalonike vo Sungula chapter 5 verse 20 ku fika ka verse 21 leyi ngo, mi nga tshuki mi fularhela vuprofeta kumbe mi nga tsan'wi hi vuprofeta kambe ringani hinkwaswo kutani mi khomelela eka leswi swi nga swa ntiyiso kumbe leswinene tindzimana leti ni nga ti hlaya a ni ti hlayi ku ya hi leswi ti nga tsarisiwa xiswona ebibeleni kambe wena kuma bibele ya wena u ti hlayela tona ku ya hi leswi ti nga tsarisiwa xiswona layeni hi layeni. kambe mina no ti tshaha ntsena ni teka lahaya na lahaya ku ringeta ku hlamusela mhaka leyi hi vulavulaka hi yona kambe xivutiso lexi hi va ku hi ri na xona i xa ku ri xana hi ringeta njhani vaprofeta lava hi va kambisisa ku yini i mhaka leyi vo tala va nga na problem lava ku twisisa ngopfungopfu eka yona. Xana hi va kamba njhani vaprofeta? Buku ya Matewu chapter 7 verse 16 endzhaku ka Matewu chapter 7 verse 15 leyi nga hi kombisaka leswaku va kona vaprofeta va mavunwa hi fanekele hi languta verse 16 leyi ngo u ta va tiva hi ma hi mihandzu ya vona se ke vaprofeta va mavunwa hi va tiva hi mihandzu ya vona bibele yi kombisa erivaleni eka buku ya Vagalatiya chapter 5 yi hi kombisa mihandzu leyi nga hambana tinxaka timbirhi ku na mihandzu ya misava ku na mihandzu ya le tilweni kumbexana leyi taka na moya lowo kwetsima leyi taka na moya lowo kwetsima i ya le tilweni i ya Xikwembu hi yona yi nga mihandzu leyinene loko hi vona vanhu va famba hi mihandzu leyinene yi nga ya Xikwembu leyi kumekaka kwalaya kusukela eka verse . 19 ku ya emahlweni hi ku ma kuma mihandzu leyinene ngopfungopfu eka vesi 22 na vesi 23 yi kombisa mihandzu leyinene kusuka eka vesi 19 ku ya fika eka vesi 21 yi kombisa mihandzu ya misava leyi se mihandzu yaleyo hi yona leyi hi nga ta va tiva hi yona vuloyi ku pyopyiwa ku nga lawuleki ku tsandzeka ku tikhoma. na swin'wana na swin'wana leswi nga hlayiwa kwalaya kambe leyinene mihandzu ya rirhandzu ya ntwela vusiwana ya ku lehisa mbilu ya ku titsongahata ya vunene ya ripfumelo ya rirhandzu so swilo sweswo hi leswi kumekaka eka milawu ya Xikwembu hikokwalaho yi ngo milawu ya Xikwembu a yi lwisana na swona sweleswo so ni nge ku langutisa ngopfungopfu eka mhaka yaleyo mihandzu hi yona yi vonaka xa vumbirhi va langutise ngopfungopfu emakhwirini ya vona vaprofeta va mavunwa buku ya vafilipi chapter three verse eighteen yi ri vo tala va famba lava fambaka lava ni va vulavulaka eka n'wina hi ku rila ndzi ngo va famba va ri valala eka Xikwembu kumbexana eka eka xihambano xa Kreste verse 19 yi ri makumu ya vona i ku herisiwa kumbexana ku lovisiwa then yi hlamusela ku lava ku ri Xikwembu xa vona vanhu lava i makhwiri kutani va tidzunha hi swa hava va va va va langutisa ngopfungopfu eka swilo swa misava leyi so i yini Xikwembu xa vona i makhwiri se va langutise mhaka ya ku dya. ku dya hi kona loko ku endlaka leswaku va kota ku endla swilo leswi va swi endlaka hi ndlela yin'wanyana lava va fambisana ngopfu na mali va fambisana ngopfu na ku va va endla swilo leswi swi nga ta endla ku ri va hakeriwa eku heteleleni ku ri va ta kota ku xurha xa vunharhu. va dyondzisa hi swa misava leyi va dyondzisa hi swa misava leyi Yona chapter Yona wo sungula chapter four verse five yi ri i va misava leyi hikokwalaho va vulavulaka hi swa misava leyi kutani misava ya va yingisa ma swi vona va vulavula hi swilo swa misava leyi kutani misava ya va yingisi chapter two. ya Yohana wo sungula verse fifteen loko yi vulavula hi misava leyi yi ri u nga rhandzi misava mi mi nga rhandzi misava na swilo leswi nga le misaveni loko munhu a ti rhandzela swa misava leyi rirhandzu ra tatana a ri kona eka yena verse sixteen hikuva hinkwaswo leswi nga le misaveni ku navela ka nyama ku navela ka mahlo ku ti kukumuxa ka swa misava leyi ni hinkwaswo swilo sweswo a swi humi eka tatana kambe swilo swa misava. ku langutisa ku swilo swa misava leyi hi vulavula hi ku ti kukumuxa hi vulavula hi ku navela ka nyama ku tiphina ka misava leyi tiyindlo timovha vukati tithendara i swilo leswi vaporofeta va masiku lama va vulavula hi swilo sweswo loko mo langutisa a va vulavuli hi swin'wanyana va vulavula hi swilo swa misava leyi. so hi kota ku swi vona ku ri hola a va vulavuli hi ntiyiso wa Xikwembu a va vulavuli hi ku hundzuka ka vanhu ni ngo vulavula nyana katsongo hi mhaka leyi loko mo tsundzuka Yeso Kreste eku sunguleni le ndzhaku le loko a sungula ku chumayela hi ngo sungula hi Johani eka buku ya. ya Matewu chapter three verse two yi ri loko Yona a sungula ku chumayela u te ri hundzukani hikuva ku fuma ka Matewu ku sungurile ku ku fikile kumbe ku tshinela leswi nga va tano eka Yeso Kreste ka buku ya Matewu chapter four verse seventeen a ku hundzukani hikuva mfumo wa matilo wu tshinela na le ka buku ya Petro wa vumbirhi chapter three na yena Petro u vula marito lama fanaka eka verse eka verse nine hikuva Xikwembu a xi rhandzi leswaku ku lova ni wun'we kambe xi lava leswaku hinkwavo va ta eku hundzukeni so hinkwavo va vulavula hi ku hundzuka ka vanhu loko ku vula loko va chumayela tanihi vaprofeta tanihi vachumayeri se vaprofeta va namuntlha vachumayeri va namuntlha a va vulavuli hi ku hundzuka ka munhu ku sukela vudyoho hikuva va chava ku ri munhu yaloye u ta va sukela a va nge he kumi swakudya se va fanele va vulavula va vulavula hi swilo leswi swi nga ta endla ku ri munhu a titwa a ri kahle se sweswo swi endla ku ri va vulavula hi swilo swa misava leyi tindlela ta ku kuma swilo swa misava leyi ku kuma vukati ku kuma rifuwo ku kuma leswi na leswiya tithendara masiku lama ku nga na tithendara ku ta vulavuriwa hi tithendara ku ta vulavuriwa hi hi ti business tikhampani ku ta vulavuriwa hi mindyangu ku ri swilo swi ta famba kahle emindyangwini. ku ta vulavuriwa hi mintirho ku mintirho yi kalaku so ku ta vulavuriwa hi swilo leswi swi khumbanaku na ku tsaka ka mbilu ku nga ri swilo leswi swi nga ta ku vavisa mbilu loko se swi ku kombeta ndlela ya Xikwembu langutisa endzhaku eka vaprofeta hinkwavo lava nga va kona eminkarhini leyi nga hundza u ta swi vona ku ri vaprofeta lava va nga va kona eminkarhini leyi nga hundza a va nga rhandziwi. i ncini a xi endla ku va nga rhandziwi hi mhaka ku ri a va vulavula hi xidyoho ku ri vanhu a va sukeli xidyoho hlaya kahle ku ya emahlweni u ta swi kuma ku ri bibele yi ri yini emhakeni leyi hi tlhelo va rhandza ku katekisa va sukela ku tshinya vanhu buku ya Jeremiya chapter twenty three verse sixteen yi ri hosi yi vula tano yi ri . mi nga yingiseli marito ya vaprofeta lava profetaka eka n'wina va vulavula leswi swi nga swa hava va vula va vulavula milorho ya timbilu ta vona kumbexana va vulavula ku anakanya ka timbilu ka vona ta vona ku nga ri leswi swi humaka enon'wini wa Xikwembu verse seventeen yi ri va ri ku rhurile eka munhu loyi a alaka rito ra mina kumbexana a alaka ti ti tindlela ta mina ku vula Xikwembu xona sweswo sweswo. a ku mi ta va na ku rhula se a ku vulavula eka vona vanhu va la a va vulavuli swilo swa xikwembu hi ku vo ti vulavulela swa vona xikwembu xi nga ka xi nga byeli munhu loyi a fambaka hi tindlela to homboloka ku ri u ta va na ku rhula a swi endleki sweswo a swi a swi kona ebibeleni loko mi tsundzuka ku na nkulukumba loyi va ri i. hi Ahab wa le Bibeleni a nga endli leswinene so Eliya u boheke ku va a n'wi confront a n'wi tshunelela a n'wi kombeta vubihi bya yena loko mi tsundzuka Johani mukhuvuri loko a za a hetelela a tsemiwa nhloko a ku ri mhaka ku ri a byele Heroda swidyoho swa yena so vaprofeta va Xikwembu va vulavula ntiyiso hambi ku ri Jeremiya loko a za a cheriwa ekheleni leriya ra ku va na ndzhope a ku ri mhaka ya leswaku a vulavula ntiyiso ene a va nga swi tsakeli ku ri a vulavula ntiyiso se vaporofeta va Xikwembu va ntiyiso va vulavula swilo leswi vavaka hikuva i ntiyiso lowu sukaka ku ri ka Xikwembu Xikwembu xi lava leswaku vanhu va hundzuka kambe vaporofeta va namuntlha lava va nga ri ki va ntiyiso va vulavula swilo leswi sukaka etimbilwini ta vona ku tsakisa vanhu ku nga ri ku tsakisa Xikwembu ku nga ri ku byela vanhu ntiyiso. hi leswi leswi vaprofeta va ntiyiso a va vulavula hi swona a va vulavula hi ku kongoma eka Samuel wo sungula chapter fifteen verse nineteen hi laha ku vulavuriwaka hi muprofeta Samuel loko a vulavula na na. Samuel loko a vulavula na so na Saul vuprof-, vaprofeta a va na ku ripfumelo ripfumelo ra vanhu hi nkarhi wolowo ri yimise ku yini ku va famba hi ripfumelo ra ntiyiso hi vulavula hi hosi nkulukumba muprofeta Elija eka tihosi to sungula chapter eighteen verse eighteen ku fika ka verse twenty two u lwisane na vaprofeta Vabali hinkwavo a yima a ri yexe a la ku kombisa Xikwembu xa ntiyiso so namuntlha ku vulavuriwa hi hi hi swilo swa ku tiphina a ku vulavuriwi na ku kombisa ku ri Xikwembu xi ri yini hi timhaka ta ntiyiso ku na mavunwa ya ku talo misava leyi namuntlha mara a ku na muprofeta na wun'we la kombisaka ntiyiso ku ri ntiyiso hi wini . kombisa ku ri va lava mali hi ku loko vo za va sungula ku lwisana tanihi va profeta a va nge he yi kumi mali leyi va yi lavaka se hi ku va lava lava mali va vo nyiketana timhaka ntsena njhe leti nga yiki ka helo kambe vaprofeta va ntiyiso loko ko humelela muprofeta wa ntiyiso eka nkarhi lowu hi hanyaka ka wolowo ni vula ni tiyile ku ri misava a yi nge n'wi rhandzi hi mhaka u ta kombisa vubihi bya misava. Vaprofeta va ntiyiso va kombisa vanhu ku ri va fanekele va hundzuka Samuwele wu sungula chapter seven verse three hi leswi a vula swona Samuwele eka Sawulo hambi Yohana hambi Yeso Kreste hambi ku ri Petro hambi ku ri Paul a va vulavula swa ku fana na swona swoleswo. Se ke loko se hi heta timhaka leti hi heta hi ku vula leswaku ku na vuprofeta bya ntiyiso lebyi u nga byi tshembaka byona byi kumeka ebibeleni hlavutelo chapter one verse three yi ri ku katekisa lava hlayaka lava twaka marito ya vuprofeta bya buku leyi va tlhelaka va hlayisa leswi nga tsariwa kona kwala ndzeni hikuva nkarhi wu tshinerile. vuprofeta lebyi bibele lebyi ri komendaku hi byini i bya bibele Matewu chapter 24 verse 15 loko mi ta vona laha ku vulavuriwa hi buku ya vuprofeta Daniel vuprofeta bya Daniel hi lebyi nga tsariwa kona kwala ebibeleni eka buku ya yena Daniel i Matewu chapter 24 verse 15 ku vulavula Yesu kona kwalano hambi ku ri Petro wa vumbirhi chapter 1 verse 19 yi ri hi na rito leri tiyeke ra vuprofeta leri u endlaka leswinene loko u ri yingisela tanihi ri voningo leri voningaka emunyameni ku kondza um nyeleti ya vurhonga yi tsuvuka um dyambu ri tlhava so hi ndlela yin'wanyana marito lama hi nga ma tshembaka kahlekahle marito ya ntiyiso i ya bibele ku tlula leswin'wanyana hinkwaswo se hambiswiritano bibele yi kombisa leswaku ku ta va ku ri na vuporofeta i minkarhi ya makumu kambe hi fanekele hi ti langutisela hikuva vuporofeta lebyi nga tala i vuprofeta bya mavunwa hi fanekele hi kuma vuprofeta bya ntiyiso lebyi nga ta hi yisa endleleni ya Xikwembu ti tele tin'wanyana tindlela ta ku ringeta ku ri muprofeta wa ntiyiso hi wihi hi nge hi nge ngheni ka tona eka nkarhi wa sweswi hikuva a hi na nkarhi kumbexana nkarhi wun'wanyana hi ta vulavula hi swona sweswo kambe loko mi hlaya bibele mi kuma ku ri eka buku ya nhlavutelo chapter 12 verse 17 yi vulavula hi swin'wanyana swa ku fana na sweswo ku ri dragon yi ya lwa na wansati na leswi seleke swa wansati ku nga lava va hlayisaka milawu ya Xikwembu va tlhela va va va ri na vumbhoni bya Yeso Kreste vumbhoni bya Yeso Kreste ka chapter 19 verse 10 a ku u nga ni nkhinsamelo hikuva ni nandza kuloni na n'wina kambe khensamela Yehovha hikuva moya wa vuprofeta i vumbhoni bya Yeso Kreste vumbhoni bya Yeso Kreste i moya wa vuprofeta so hi minkarhi ya makumu vana va Xikwembu va ta va khome eka vuprofeta bya Xikwembu lebyi nga ta kumeka hi minkarhi yaleyo ya makumu ku nga minkarhi leyi hi hanyaka ka yona kambe vuprofeta lebyi. ku ya buku ya Isaya chapter 8 verse 20 yi ri to the law and to the testimony a hi tlheleleni enawini loko va nga vulavuli ku ya hi rito leri hikuva a wu kona ntiyiso ku vonakala a ku kona eka vona kutani na ntiyiso a wu kona eka vona se eh, vuprofeta byin'wana na byin'wanyana lebyi byi nga bya ntiyiso hi ku kongomisa eka mhaka leyi byi fanekele byi tiyisisiwa hi Matsalwa. Loko vuprofeta byelebyo byi nga fambisani na Matsalwa, vuprofeta byelebyo bya huma endleleni, byi va byi huma endleleni. So hi fanekele hi kuma vuprofeta bya ntiyiso hi ku va hi byi tiyisisa hi Matsalwa, hi kona hi nga khomelelaku eka vuprofeta bya ku fana na byelebyo. Se. hi ngo ringeta munhu un'wana na un'wanyana ya loyi a ngo yena muporofeta ya hi n'wi cheka hi matsalwa ku ri matsalwa munhu yaloye loko a vulavula hi hi hi vuporofeta bya yena lebyi loko a byi nyika xana mihandzu ya tatana ya bibele kumbexana a ya bibele ke xana. leswin'wanyana hi vulavula hi ku ri u langutise khwiri ra yena kumbexana u langutise Xikwembu ke xana hi tlhelo u famba a nga langutisi ku ri mani u ti twisa ku yini u langutise ku ri Xikwembu xi ri yini ehenhla ka mhaka leyi xi nga n'wi rhuma yona a nga langutisi ku ku ku ku tiphina ka vanhu u langutise ku ri Xikwembu xi n'wi rhume yini and then u kombisa vanhu ndlela ya ku hundzuka a vulavula hi xidyoho hi vito ra xona hikuva a wu ta va byele Xikwembu. so u ta vulavula hi xidyoho ku ri leswi i xidyoho leswi a hi xidyoho Xikwembu xi ta va xi n'wi kombeta tindlela leti vanhu va fanekele va famba hi tona eminkarhini leyi ya makumu loko o za a nga endli swona sweswo yi n'wi humesa eka ndlela ya ku ri loyi i muprofeta wa ntiyiso ma yi vona mhaka yo so a hi ti langutiseleni hikuva hi hanya eminkarhini ya makumu. Vuprofeta byi tele va endla na masingita ya ku chavisa swinene lama loko u nga tiyangi u fambile hi ku ri swi tikomba swi ri swa ntiyiso swilo swa kona kambe loko hi tshembela ka rito ra Xikwembu hambi hi nga yingiseli vuprofeta byebyo van'wanyana va ta ku na byona hi khomelela ebibeleni ntsena yi ta hi letela yi hi kombeta lomu hi faneke hi famba hi ya kona Xikwembu a xi katekisa ku hlayiwa ka rito ra xona mi dyondza mi ya mahlweni hi ta va hi fike makumu. Kona kwala eka xiphemu lexi, Yingisa U Hanya ya ha ku rhamba leswaku eka nkarhi lowu taka hi va swin'we hi dyondza hi timhaka ta ku fana na leti. Inkomu.